Enyi ŋkeke ɖe ke ne esrɔ̃tɔ ŋutsuwo alo esrɔ̃tɔ nyɔnuwo woɖena lɔlɔ̃ tsɔ fiɔna woa srɔ̃wo veviɖe ŋutɔ eye ŋkeke ma dzi ke ne aʒavitɔ ɖewo tsã woɖona gododo, wodona go eye wonana nu woa nɔnɔewo eye wodona dzidzɔ ne woa nɔnɔewo. Le dɔwɔƒe ɖewoa, amegãwo ɖonɛ bena ne dɔwɔviwo gbana woasɔ nunana vovovowo ɖe asi. Eɖewo nyina flawa, eɖewo nyina fruit

Eye ŋkeke ma dzi suvaa míkpɔna bena amewo dona awu dzẽ ɖekɛ, amewo dona awu ʋe ɖekɛ, eye ŋkeke ma míyɔnɛ bena Saint Valentin. Zã ɖe fia Saint Valentin ma zã ega gbana, vɔa le video ya mea, mdi be masɔ gaƒoƒo vi ɖe mía ƒo ƒo vi ɖe sɔ to Saint Valentin ŋutɔ be azã ŋuti. Le Saint Valentin be azã ŋutia, exɔtutu sugbɔ le ŋuti, amewo gblɔna nya vovovowo so eŋuti. Gake vɔa, enya ɖeka kee dzie tsɔtsia da asi ɖo eye be mana ƒoɖo mí eƒe sia ƒea, eye nyi xotu nya ke nyi bena, le Roma be Empire me alo Roma be Ampire me va yi gawa mea, Efiɔ Claudius Evelia eva ɖoe bena, E, esrɔ̃ ɖeɖe magbanɔ anyi o. Nusuvi magbanɔ ɖe srɔ̃ ɖo ŋtia. E, ekplɔ kpata sɔ le sɔdja gbe alo ekplɔ kpata sɔ le ɖo sɔdja. Dɔ kae na bele gbe bena o ŋgba ɖe srɔ̃? Ɖo ŋtia ne ole ɖe srɔ̃ ele kpɔe bena ola va nyi ame ko ola nɔ gbɔdjɔ ne ova le dɔ wa srɔ̃ gbɔ alo enɔ kuɖo wa srɔ̃ wa, ola va nyi ame ko ola nɔ gbɔdjɔ. Eye womagate ŋu anɔ nyi sɔdja sesẽ o, ɖo ŋtsia nuke ale dji la tu akpe nyi sɔdja sesẽwo gamea, elate nɔ exɔ dukɔ kpata sɔ do sɔ ɖo eɖeka be asi me, eye bela kpa tsɛ gã ɖe. Eye ga gake vɔa le gaƒoƒo ma mea, eɖo nunɔla ɖe alo fada ɖe koe woyɔna bena Valentin. Eye le gaƒoƒo ma mea, Valentin va kpɔe bena enuke ne Claudius evelia alo Clodius evelia le wɔ ya, ela va na bena Taɖodzi ke ŋuti ye Mawu ɖo amegbetɔwo ɖo alo ɖo Adam kuɖo Evawo ɖoa? Be ela va gun. Ɖo ŋutia ke Mawu ɖo Adam kuɖo Evawoa, egblɔ na wo bena wo ne yi ne woa dzi ɖe edzi ne woa yɔ anyigba kpata dzi. Nɔ kae woava na bena ee, Saint Valentin alo Fada ke woyɔna be Valentin ke wɔ amea, eva le wɔ esrɔ̃ɖeɖe na amewo le bebe me. Ele na amewo le ɖe srɔ̃, ŋutsu kuɖo nyɔnuwo le ɖe srɔ̃ le bebe me ye me le wɔ mariage na wo si gbe ɖe ke tsɔtsia wɔnɛ ɖo abe le da asi ɖe edzi na wo be le yra wo eye wo gba te le edzi ɖe edzi. Le ewa be wɔwɔ mea, Efiɔ Clovis va eva nya be na enua tɔ̃ gbe le vɛ me le yebe edukɔa me ebe va dɔ̃ sɔdjawo va dɔ̃ kpovitɔwo ye wo va le e. Valentin, ke wolé Valentin wo fia sɔ do ga, e nɔ gamɛ kakakakaka ye wo va wui. Vɔa keŋgbɔ ye wo la wuia, e ŋlɔ leta ɖe ɖo ɖa alo xoma ɖe ɖo ɖa e Clodius evelia be evi nyɔnuvi eye le leta mea e ŋlɔ ɖe dzi bena so Valentin tɔwo gbɔ. Eɖoŋtia ŋɔŋlɔ gblɔ bena, Nyɔnuvia va kpɔnɛ le gakpɔa me, yebe nu wɔnɔwo alo yebe nuƒoƒoƒowo, yebe nufiɔfiɔwo be wo dzɔna dzi nɛm eye be ŋɔ leta wa sɔ nɛm eye wo wu ee Valentin. Fifia mi la biɔ se bena, Afikae 14 Fevrier alo 14 February va dzɔ so trɔ va zu Saint Valentin be azã alo Valentine Day o? Enu ke míɖo la nye nyi bena, le ƒe alɔfa ene bla asi ɖekɛ vɔ ade mea kene wodzi Yesu vɔ megbea, gawa mea ewɔ ƒe alɔfa eve vɔ kene wowu Valentin vɔ. Fada alo Papa ke woyɔna bena Gelasius I. Gbãtɔa, eye va da asi ɖe edzi va do asi agba le eme bena wosɔ Valentin alo Fada Valentin sɔ wɔ ame kɔkɔe ye me va da ŋkɔ ɖe edzi bena Saint Valentin. Eye Saint Valentin ya ke woɖoe vɔ megbea ke be trɔ zu ame kɔkɔe vɔ megbea mía kpata míenya bena le Katoliki be ehamea ame kɔkɔewo kpata woɖo na ŋkeke ke dzi woɖuna woava zã. Eye na be Papa Gelasius susu gbãtɔa esɔ Saint Valentin be azã ɖuɖu le Catholic ha mea sɔ da ɖe 14 Fevrier dzi alo Pe, ɣletri evelia be ŋkeke wui enelia dzi. Eye esɔ sɔ da ɖe ŋkeke ŋua dzi bena ya sɔ ɖɔli e etrɔn subɔsubɔ be azã ko woɖuna sã le. Et 13, 14 kuɖo 15 Février le Europa ƒe anyigba dzia, ke woyɔna bena Lupercalia. Lupercalia ɖekee menye Lupercalia ƒe azã, enye na vodzu ɖe kee. Míeyɔna, woyɔna ga ma me bena Fébrus be azã. Vodzu hã woyɔnɛ bena God of Fertility alo evidzidzi be evodzu. Menya bena mína se eŋuti nya ɖewo ko amewo gblɔna na mí bena Le Saint Valentin ba zã enyi vodu ba zã gawa me ke wo ɖu na ke wo yɔna be Februis be wo gawa mea be wo ɖe na mɔ be na ɖekadze viwo wo la doa ŋu ne nyɔnu viwo eye wo la dzi vi ye wo la zɔ sa vɔ ne vodu wa. Nyateƒe nyateƒe mea afi ke ne exo tu nya wɔn sue wa azã wa tɔn gbe le gawa me wo ɖu na tutu ke wo yɔna be Lupercalia Lupercalia sorry azã wa tɔn gbe le ke wo ɖu na gawa me tututu gawa me donka ke ne e papa Eye Papa Gelasius tutugbãtɔa, edi bena yea christianiser, alo yea christianiser, alo yea ɖɔli azɔa va trɔ zu Kristotɔ be azã ene be sɔ Valentin kɔkɔea be ŋkekea, be azã ɖuɖua sɔ da ɖe ŋkeke ŋua dike nyi 14 Fevrier-a. Nyawo nyawo kuɖo Mawu be amenuvenua, azã eva ɖɔli, eye gbemea mi va le kpɔe bena enyi Kristotɔ be azã. Dɔka ne amɛɖe gava le gblɔɛ nɔ bena vodu ba zã me nyi enuya ɖekɛ ba zã me nyia, aɖe gɔme nɛ bena nyateƒe vodu ba zã me nyi woɖuna sa, gake vɔa Papa Gelasius eye ve eye susu gbãtɔa eva ɖɔli sɔ va be trɔ va zu Kristotɔ be azã eye keke nua dzia mi ɖuna Valentin kɔkɔɛ be azã. Nɔvi lɔlɔtɔ le Kristo me, nyateƒe mea ne mi kplɔ xotu nyaya doa enyi lɔlɔ be azã. Ɖoŋtia, lɔlɔ eye na bena

Ɖeka dze viɖe, ela kplɔ ɖetugbi viɖe eye wola be edɔa nɔnɔ gbɔ be azã ɖe nyi o. Gake vɔa enyi lɔlɔ ɖeɖe fiɔ be azã. Mía ɖe lɔlɔ fiɔ mía tɔwo, mía ɖe lɔlɔ fiɔ mía nɔwo, mía ɖe lɔlɔ fiɔ le xiya kpata me. Mía ɖo ŋku edzi be na ɖe lɔlɔ va zẽ le xiya kpata me ye ŋuti wo sɔ Saint Valentin be kpɔ ɖe ma sɔ na mí ɖo. Ye ŋuti ye Katolik ha sɔ ŋkekea sɔ daɖe be mía nɔ ɖu azã wa mía nɔ ɖu ŋku lɔlɔ dzi. Míatsɛ míate ŋu awɔ vɔsa ɖe míaƒe ƒomewo ta. Míatsɛ míate ŋu awɔ vɔsa ɖe mía nɔvia amegbetɔwo ta. Míatsɛ míate ŋu awɔ vɔsa ke ne la nyi bena ɖe enu ke nyi nu gbegblẽ, ke nyi trɔ̃subɔsubɔ baɖabaɖa alo ke nyi enu vɔ̃ɖi wɔwɔa, míatsɛ míate ŋu awɔ vɔsa míasɔ míaƒe agbe da ɖe bena ɖe míate ɖee ɖa. Magbanyi nene o. Magbanyi enu baɖa wɔwɔ o. Magbanyi ŋutasesẽ o. Míatsɛ míate ŋu awɔ vɔsa. Eyela ke nye be na mite le ɖu azã ya nyuiɖe. Modi be ɖevi ɖe la kplɔ azãvia nyɔnuvi alo azãvia ŋsu wola yi fiɔse me wola va yi mu aha ye wola va wɔ nugbegble miewoa mile gblɔm. Ne mia ŋtɔ miezu azã wa sɔ wɔ nugbegblea, nɔvi lɔlɔtɔ le Kristo me eka mia ŋtɔ nɔ kpakpasike be dange sugbɔ le eme. Enua wɔwɔa dange sugbɔ le eme. Ne wo va yi do fu na ameɖe vevi alo wo va yi fɔ fu le afiɖe le gbɔ dome gbɔ vaa, ela gblɔe fitsiur me nɔ woŋtɔ, woŋtɔ ela nya ɖe ko la tsi ɖe ɖoa. Vɔa nuke ŋti Catholic ɣea ɖo azã daɖe ɖoa enye be na